Hai, selamat lemai bala nembiak. Nama berita? Nyadi betemu baru enggau pengajar Jessica ba mata pelajar Bahasa Iban Primary dua. Nyadi sehari tu kitai belajar ba unit semilan, Pemeresi Rampa Menua. Iya nya bekaul enggau pengelandik macha. Nyadi pengajar deka bela nembiak nyendiaka bup teks enggau bup aktiviti Bahasa Iban. Buka bup teks lambar enam puluh tujuh lalu bup aktiviti lambar enam puluh dua. Nyadi objektif pelajar kitai sehari tu inya ti keterubah, pengajar ngarapka bala nembiak ulih meretika sekeda leka jaku lalu meri respon ngagai teks. Objektif ti kedua, pengajar ngarapka bala nembiak ulih nyangka pekara ti nyadi dalam teks. Nyadi diatu bala nembiak tau muka bup teks kita lembar enam puluh tujuh ah. Aaa nyadi kita meda teks tu betukuh ke surat kabar. Nyadi teks tu kita meda iya ditu ari bulan nya sepuluh Julai dua ribu lapan belas. Ngerupan meresi palan ngelantangka ati. Uji kita meda nama kini pengawa sida tu bedalam gambar tu. Haa, ti meda ditu, epoi, suring, eno enggau pengajar ke nawang benung meresi palan ngelantangka ati. Haa, sida iya benung besaup sama betulung meresi palan ngelantangka ati nya. Ram enggau pengajar macha isi teks tu dulu. SK Balai Ruai, lapan Julai. Program ngerupan meresi palan ngelantangka ati udah diatur ujung minggu tu tadi. Tuju program tu diatur awakka bala nembiak sekula sama besaup sereta begempung nyaga pemeresi palan ngelantangka ati. Kepala Pengajar Sibis, Raban Pengajar SK Balai Ruai enggau sida epoi sekelas sama bela datai ngerupan meresi palan ngelantangka ati Nya, Kepala Pengajar Cbis meri jaku lalau sereta tabi puji ngagai bala pengajar enggau nembiak sekula ti ngulu program nya. Sida gaga amat laban meda palan ngelantangka ati nya udah beresi sereta manah ditimbai mata um nya ia tadi isi senentang um program sida ti ngerupan meresi palan ngelantang ke ati tau nyadi kita meda ditu ia bisi tanya padah ke pemanah kitai nyaga pemeresi palan ngelantang ke ati um ari pengawa baka sida nembiak enggau bala pengajar ari SK balai ruai tu nama kini pemanah kitai nyaga pemeresi palan ngelantang ke ati tu bala nembiak Haa. Kitai meda keterubah. Enti kitai meda pala ngelantangka ati nya beresi, nama kinih asai ati kita? Haa, tentu kita berasai gaga, rindu. Rindu enda kita bejalai ngelantangka ati ba pala ti beresi. Haa, rindu. Enti kamahka ati? Haa, tentu kitai enda nyamai asai. Nyadi, pia mega. Enti kitai suah besaup meresi pala ngelantangka ati baka tu, kitai ulih ngiyatka diri ari kena penyakit baka nama penyakit nyamut Aedes. Nya mega ukai kitai mensia aja bulih pemanah tu tang jelu. Siga teka jelu ai uhh. Utai idup ti bukai. Chunto iya baka ba ai tu, ikan, undang uhh enti sida iya diau ba ai ti chiru, beresi nadai dibuai uras dalam tu reti iya sida iya ulih idup enggau lantang. Pia mega baka ni enti enggau utai tumbuh tu uhh sida pen ulih tumbuh enggau manah sereta meri kitai oksigen kena kitai seput. meri angin ti beresi ngagai kitai au. Nya tadi pemanah enti kitai nyaga pemeresi palan ngelantangka ati. Aaa nyadi tu kereja latih kita buka bup aktiviti lambar enam puluh dua. Aaa nyadi pengajar deka kita nyaut tanya. ba baruh ato bepelasar ke teks um bepelasar ke teks da dia tu ea um ngajar ka kita nyaut tanya tu bepelasar ke teks tu tadi. Contoh ea kita meda lomor satu tanya ea kemaya sida epoi sekelas ngerupan meresi u kemaya reti ea nanya kemaya sida ea ngatur pengawa nya tadi ngatur pengerupan meresi wong kemaya pengawa tu nyadi. Sepuluh Julai tauka lapan Julai? Haa? Haa nyadi saut ti betul iya nya lapan Julai. Haa lapan Julai tu pengawa tu nyadi pengawa ngerupan meresiung. Sepuluh Julai nya tadi tu haa ari bulan maya. Teks tu tauka chura kabar tu dikeluarka sida. Nyadi lapan Julai tu pengawa nya nyadi chunto chara kita nyaut beketua. Sida epoi sekelas ngerupan ba Siwung kena ke lapan Julai dua ribu lapan belas. Kita meda lapan Julai. Dini pengajar bulih dua ribu lapan belas a kita meda tu tadi. Iya agi ba taun ti sama. Au. Udah nya tanya ti kedua sapa ti meri jaku lalau ngagai nembiak sekula pengajar meri kita chunto chara nyaut aaa sapa ti meri jaku lalau ti tadi kepala pengajar CBIS ti meri jaku lalau ngagai nembiak sekula ba dini kita ulih meda saut nya ba ditu tadi kepala pengajar CBIS meri jaku lalau sereta tapi puji ngagai bala pengajar enggau nembiak sekula ti ngulu program nya. Orang nya tadi kepala pengajar CBIS enti tanya nya nanya ke sapa reti iya nanya ke nama orang au ingat. Nyadi tanya ti ketiga nama asai ati Epoy sepengudah meresi ua. Aaa nama asai ati iya. Pengajar ka kita nguji ngaga lagi au nama asai ati iya giga ba dalam teks tu. Keempat tulis ajar manah ti bisi dalam teks. A. Nama ajar manah ari teks tu tadi? Nama utai ulih kita? Nama ukur pemanah iya? A. Chunto ukur pemanah besaup ngereja pengawa. Nya chunto ti keterubah. Nyadi pengajar ka kita meri ajar manah tauka ukur pemanah ti bukai.